makadii zvenyu vana vezimbabwe makadii zvenyu vana vari kunze kwenyika kusangana zvakare naambuya mafu chigara mahapa edziva mahapa edziva e, nhasi tiri kuda kuti tikurukure zvakare pamusoro pekudanana pe kwamunoita imi vanhu kwokuti mumwe ari kulondon mumwe ari kuzimbabwe mumwe ari kubotswana mumwe ari kuharare mumwe ari kumusha kwagutu mumwe ari kumasvingo kuti chokwadi lovhe iyi inenge yakambonyatsomira sei ndiri kuona vazhinji vari kuchema chema lovhe dzekure dzanetsa dzanetsa zvisinei regai tipinde munhu aurwa e, mukazofunga kunditsvaga zvakare

e, dambudziko randiri kusangana naro kwamuri vazukuru riri kuuya kuno zvaazvichemo zvine makore nemakore kuti ambuya mukomana wangu ariko kuzimbabwe anonditi nditengere mota ndomutengera e, nditengere hembe ndomutengera pekugara ndomubhadharira chikafu chacho ndomubhadharira asi chinozoshamisa mukomana uyo anenge achitori nemusikana wake ari pedo pedo naye waanenge achionana naye chikafu chauri kutotenga chiya chiri kutodyiwa nemumwe musikana hembe dzauri kutotenga dziya dziri kutopfekerwa mumwe musikana ilavhu yekurei handizivi kuti vana makazviona sei kuti zvinofamba sei lavhu yekure yapa kuti vakadzi vaite matsotsi lavhu yekure yapa kuti varume muite matsotsi ndokuti kutaura chokwadi chokwadi pamberi pamwari iwe mukomana wakafunga musikana wako kuti zvindofanira kunge ndine musikana wangu seweekend kudai apa uri kunze kwenyika unomuona sei unopedzera shungu parunhare uchingotaura naye uchingotaura naye asi papa muri kukurukurirana ipapo uchingopedza kutaura naye akutoona mukomana wako padhuze dhuze vakutonofara mangwana unozonzwa zvaakunzi mukomana wokunzi afunga kuroora aiwa ndizvozvo uyai zvenyu muroore tidye mari tidye zvimanda mukomana wekunzi anozoona musikana wake haisisiri mhandara zvakaitwa nani akakubvisa umhandara ndiani hauchatauri nekuti mukomana wekunzi ane achinzi ane mari uyu wemunowo ndowokungofara naye asi zvozoita kuti dambudziko mumba menyu musamire zvakanaka nekuti mukomana wekunzi achange akuda kuziva kuti akabvisa umhandara hwako ndiani uye zvakaa zvaita sei manyepo atotanga Ah, ini umhandara hwangu hwakabviswa nekuda kuti ndakaa ndichitamba bhora ndaimhanya ah, masports anga akandiwandira hakuna zvinhu zvakadaro musanyeperwe vakomana musatombonyeperwe ipapo pane patofamba nhaurwa dzekunyeperana chokwadi chaizvo chinozobuda chokuti mukomana watozoroora zvemusikana wako iyeye wagara naye achikunyepera achikuchiita saizvozvo iwe uchadzokera zvekunze kwenyika nebasa matsamba haasi nyore kugadzirisa kuti tibve tangoenda tese iye achasara kuno funga wega kuti uye zvaasara kuno achimbonditsotsa kudai ari kusara nani akusarazve aina pita uya vachiwirirana iwe ndiwo kushanda uchiseenza uchitenga chikafu uchitenga zvese uchibhadhara rendi uyu ndiwo kungodya mari chete akazorora paunenge wakuwira anonzi aiwa chimbomira kundiona kana kundifonera uye anogona kuita malaini ake mairi malaini mairi rimwe nderekufonerawo kunze rimwe nderokufonera local saka iwe panguva yaunouya hauoni kana anomufonera unoti musikana wako ari honest paunozenge wadzokera uyo akuburitsa kafoni kake kambudzi kemunhu wake anomufonera ari local izvozvo izvo ndo zviri kuita kuti vanhu munyanya kuzorana zorana uipi kuchitana kunyeberana kuri kubva kwawanda baboo vari kuno kuzimbabwe mai vari kunze kwenyika vanenge vachiswera vachidanana nagiresi nana mary nana rosi nana sipiwe vanhu vese ivavo vanenge vachidiwa nababa ava asi kana ukavafonera vanotaura kuti aiwa ini nditori ndega ndiri mumba ndakazorora ndakadai Saka muri kuona kuti vamwe vasikana vakangwara vakutenga mafoni ekuti anotaridza kuti uri papi, uri kuita nezvei, kana kuzoisana kumatreka kuya. Inyaya yekuti unenge usiri kutrasta mumwe wako, iwe wakuzomisa patreka. Inhaurwa dzekuti muri kunyeperana kutaura chokwadi. Makambozvionepi kuti munhu anodiwa pafacebook, munhu odiwa payoutube, munhu odiwa pawhatsapp, chokwadi love iyoyo inosvika mberi here mumba imo munogarisika zvakanaka here murume akatanga kusvotwa anoti aiwa vakadzi vepafacebook hamuiti uwo akutotukwa mukutukana ikoko kunozoburitsa chokwadi chokwadi ichocho taakuzoona kuti love iya kana mazosvika pakuti murume akuda kuziva chokwadi love iya yakutukana yee mukadzi wepawhatsapp haaiti mukadzi wepafacebook haaiti yee mukadzi wepafoni haaiti ichokwadi wakambozvionerepi kuti unopfimba munhu pafacebook ugopfimba munhu pawhatsapp kana kuti payoutube kutaura chokwadi lavhi iyoyo inokurumidza kuexpire nekuda kwekuti uye anoziva kunowanikwa varume vakawanda kufacebook anobva aendako anoziva kunowanikwa varume vakawanda anobva aenda kuyoutube anoziva kunowanikwa varume aiinstagram akutoenotsvaga ikoko kwese ikoko saka zvifunge kuti iwe kana uchinge usipo iye achisecha mainstagram iyoyo achisecha zveyoutube achisecha zvefacebook Ndiudze kuti iwe kutaura chokwadi mukadzi iye unogarisika naye here? Panenge paita barika revarume, varume vake voita five. Iye ari kuziva kuti mumwe chete chete ndiye achandiroora. Mumwe ndewokubhadhara rendi, mumwe ndewokutengera vana hembe, mumwe ndewokutengera vana atezvara, mumwe ndewokuendesa kuchikoro kwaari kuenda, mumwe ndewokungotengera mota chete yekudhiraivha, mumwe ndewokungoti bedzi mumba make muve makangogadzirisika zvakanaka chete achingokuitisai varume munhu ari one. Saka zvakaoma izvozvo kuti tive tinoita lavhu yekunyeperana vari kunze dai zvaibvira muti kana mafunga kutsvaga vasikana venyu mouya kuno kudzimbabwe kana wafunga kutsvaga vasikana chokwadi ichakufambira munyika iyoyo wonotsvagira ikoko kwauri kuziva kuti ndokune mwoyo wako kuitira kuti zvive zvinova neuremera chiremerera zvive zvinova zvinodudzira kuti paita unhu une tsika nemagariro edisu vanhu torega kungova tinongosangana patasanganirana ipapo panozokonzeresa kuti mangwana zvinofuma zvaakutiremera ndati lavhu yekure chokwadi chaizvo yanetsa nekuti ine kuchitana mukati vamwe maizvo zvekutaura kunoku vari kutochema kuchema chaiko kuridza mhere isingaiti nenyaya yelavhu yekurei mukomana azouya kubva kure havo vatowirirana vasiwa vaine pamuviri murume achingobva kuno abva atonochinja foni achinja chii zvese hapasisina pekuchamuwanira iwo wane pamuviri pamiri ipapo kuti uye achaziva ndokutsvagira kupi ndee ndambosvikako sei panenge paita dambudziko vazhinji vari kuzosara nevana vana vacho vasine vokuchengeta ivo wacho hauna basa apa mwana wako wasara naye saka zvaakushungurudza vana mbuya vana sekuru madzikoma vana nemadziku nevanin'ina kuti ko zvino tochikutarisa here wakadai uchitambudzika nepamuviri vakupedzisira vakutokubatsira ilavhu yekurei nemabasa iwayo vamwe kutaura chokwadi nelavhu idzodzi varume vakatengeswa mastenda vasingambozivi kuti anowanika kupi vamwe vachitovakiswa dzimba dzisingambozivi kuti tichazonoigara here next musikana iyeye nekuda kwelove yekure anobva ati musikana uye akafa zvinongonzi akafa iye haana kutombofa kana ari kutorarama asi zvotonzi akatofa ah saka umbowo hwapararaka watoparara nekuti chokwadi chaicho chinotaura chokwadi ndechekuti vaviri mamuchinyeperana mumwe achingotsaida mari zvakaoma sei kubva kuno kudzimbabwe nemarwadziro anoita rwendo nemarwadziro anoita kushava woshavira mumwe munhu zvake Akatozvigarira angofunga kushava. Pedzezvo, chawafira hapana. Mashavi mazhinji akupedzisira akotsira nekuti anenge aitiswa zvaasingazivi. Pedzezvo anzi basa raakundinetsa kutsvaga. Wakashandisa shavi rako zvisiri izvo. Tiri kuti isu pepukai. Mapepuka kudaro, moona. Machinyatsoongorora kuti chokwadi zvinoita here. Maakuroora. Waakuroorwa. Ndokuti hupenyu, ndokuti vanhu. Asi kana mukafunga kunyeperana saizvozvo, aiwa rambai zvenyu muchinyeperana, asi chandinozoziva bedzi ndechekuti mumwe munhu anopedzisira azongochema palove iyoyi, vazhinji vari kuchema. Kuchema chaiko. Vamwe vanopedzisira vazokutreka vokubata wanike une chikomba. Chikomba chiya chawanikidzwa chiri mumba, kwanguwo kunyara nyara hapasina zvazvichabatsira asi watobatwa, waratidza hunhu hwako. Saka kutaura chokwadi. Chandiri kuda kuedza kukuonesai pano chekuti iwe wada mukomana wako ari kuGweru iwe uri kuno kuHarare. Mafeelings akubata iwe mukomana unopedzera panaani nyota iyoyo iye musikana wako ari kuno. Zvikada hasi iye wekutanga pamwe wakamboonana naye maionana muchiwirirana makisi enyu muchipanana love yenyu muchipanana kusvika pakurara masvika pakuita bonde saka kana uchinge wazorambwa wakudananazve neumwe wawazodanana naye Haungotangi wangoti tinotoita zvekurara anoti wakazviziirepi saka uchadzikama semukomana asi mafeelings aya ekuti kana wafunga kuzorara nemunhu ucharara nani iye musikana wako ari kure ngatisanyeperanai ipapo ngatiudzanei chokwadi saka ndiri kuti kwanhasi ngatitandare chikurukura nhaurwa ipi iyoyo chete tichionesana kungoonesana hakuna kana mhosva regai kuzoti ambuya mavhu vanotaurisa e vanotaura pasina kuswera asi ndiri kutaura chokwadi chiri kutouya nemi vazukuru muchiripota kuti ndizokubatsirai vazhinji ndozokupai mushonga haa mudano ndinawo ndee ndakuzokupai makwenzi ekudaidza zvino munhu uya atiza ndakukupa gwenzi rekumudaidza ochiuya tochitangira ipapo zvinhu zvakuchirema manje maiti henyu vanoedzimbabwe